Ko ia rā tērā te ware tākunenga ariki o te tangata. Nā runga i tērā, e rere rā, mātoro atu rā o Parirāu, kei taku manu korimako, kia kō, kō, kō i te ata tū, tū, ka takatū. Ruiruia rā ko te kākano o te mihi, ki ngā wā i katoa puta noa te ao. Aro atu rā koe ki tua atu o ngā kapua. Tangi ia, tangi ia, tangi ia, te tira kaurangi kua moe ake nei, oti anō rātou ki a rātou, ko tātou ki a tātou. Tātou te kano i ora e ngā mana e ngā reo e rau rangatira mā, nau mai rā ki te korimako o Taranaki, nau mai. Nau mai rā ki Pupuketewānanga. Ki whakarongo ake rā tātau ki ngā kōrero kaua a te tangata e tū nei, engari ngā kōrero i wererei mai ai i ō tātau mātua. Nō reira nau mai e piki tō pikitanga ana ki tō tātau ware, kia pupuke te wānanga e wānanga ake nei, nau mai tēnā koutou. Otiia noa i tīmata i tā tātou wānanga i tēnei wā koia tērā ka uri ake au ki taku wanaunga tonu ana e tū mai nei koia ko Keri Ōpai o nō roto ana mai o Taranaki tonu nō ngā iwi whakauaua o Taranaki otiia nō tēnā koia e Keri e whakataukī tanga kōrero rā tāu hei toa mai ki a tātou

Ko tēnei, Kia manawa pīʻarau, kia manawa tītī. Tēnā koe e Keri. Whakamāramahia mai nā te pūtake o tēnei kōrero. Ā, kei te kī a koa e tuna, e manu iti, e manua nui, e pakari te manoa. Nō reira kei te kī me pērā hoki te tangata, me ū, kia toa, kia kā, kia ita, ērā momo kupu akiaki te tangata. Eh, nore kia manua pi arau, kia manua tītī tonu. Ngā kōrero tuku i o Whakamāua ki a Tina.
E keri e tēnā koe, ku kerikeria e koe ki ngā rua, kua uru atu koe ki rua te pupuke, ki rua te wānanga, ki rua te hotaota, ki rua te kōrero. Nā runga i tērā tēnā koe i ō whakamārama, kei konei e mauri tautoko ake ana, e mauri tautoko ake ana, e mauri tautoko ake ana. Oiti anō rā, hei tāpiri oki māku, ko ia rā tērā kei te iwi o Wanganui i tēnei kōrero e mea ana ko ngā uri o Te Awatupua o Wanganui e piʻarau rātou. E ai i tikina atu ai ko tēnei kātū tuna te piʻarau hei whakaahua i te tangata o Wanganui. Anti anō koia rā tērā ahakoa e tuna iti nei te, uh, te piʻarau nei, ko tōna manawa, ko tōna kakama, ko tōna ikaka, he nui, he nui, he nui. Nō reira ka ū ki ngā maʻi. Ka ū ki ngā mahi, ka ū ki ngā kaupapa. Nā, koirā hoki te tangata ka karangatia he manawa piarau, koia tērā e ū pukumahi nui nei ki ngā kaupapa kai mua i te aroaro. Mai i te tīmatanga o te mahi tae noa ki tōna otinga, ka mau pūmau, ka mau pūmau, arā, pau te kaha. Umm. Nō reira ko koirā hoki. Nō reira e ngā manawa piharau puta noa te ao, tēnā koutou. Kāti e wai ake ana i tēnei wā, i tā tātou nei wānanga, i te pae tonu o tō tātou nei wānanga, ko te wāanga ki te taonga. Ko te taonga i kōrero māku ko te eke o te ware. Koirā te wāanga ka, ka ono ki te tāūū me ngā poupou e tū poupou uri noa i te ware. Awero, koirā te taonga i kōrero māku, pupuku o te wānanga e wānanga ake nei.

Oēnō rā, ko tā tātou taonga eke e taonga kimi nāku, ā, nō roto ana mai o te ware e tū nei, te ware o ō tātou mātua. Koia tērā ko te eke. e ono atu ana, ā, mai te tāūū ki ngā pou e eke mai ana, ana i te tuanui tonu. Engari e kōrero kei runga i ngā eke, ā, ko aua kōrero rā Kei tērā apu tonu, he kōrero pūrākau, he pakimaero, e te wā he kōrero whakapapa, whakaonoono i ngā iwi, i ngā tūpuna o tērā takiwā, kei, kei tērā apu tonu ngā kōrero, engari e, e taonga pupuru i ngā kōrero, tā te mea, ko ngā kōrero o te tāūū o te ware, koirā ngā kōrero pūrākau, ngā kōrero atua Ia e te nuinga o te wā, ā, o tērā apu kōrero kikokiko nō hoki. Kātahi ka eka i ō ērā kōrero, he taura ononga, nē, ki ngā eke, mai i ngā eke ki ngā poupou, nō koirā. Nō reira, wānanga nui tonu te eke. Ko te eke hoki, ko ngā rara o te tangata, ngā, ngā rara o te ware, he ware tupuna hoki, nē, nō reira, koia tērā. Ā, engari me aro atu kē koutou ki ngā kōrero a tō, ā, iwi. Ētehi o ngā, E kē, kua panipanihia ki te kōwaiwai, e te i kua kore he mea o runga, e te i kua wakairotia, e te i kua waoia ki, ki te toki. Nē, me e, e rā kōrero, engari kei tō marae tonu ngā kōrero e pūkei ana, nē, pātai atu ki ngā mea mōhio. Ā, wai anō ki ngā puna nō roto ana mai o tō, o tō ra'i, o tō ware. Koe nō rā e te iwi, koe rā te kōrero iti nei mō te, mō te eke, kāti ake, wai ake nei, ā, i tā tātou nei pae wānanga, ā, nā, koia rā tērā ko ngā kōrero, ā, tuku iho, e kōrero tupuna. Nō reira, e kōrero tupuna te wai ake nei, otianō e te iwi ē, kia mau tonu mai ki te taura o te kupu me te kōrero.

Wēno kei roto i ngā kōrero e wai ake nei e ua ngakongako kōrero nā ō tātou mātua o tua whakarere mai. Ko te wāanga tuatahi e aha tēnei me te tomo, koira te pātai. Ko te tomo, ko tō wakarite me ki ko koe ngā mātua kōrua ko tō o awa ine, uh, o a tāne ranei. Ana, ka wakarite i ō tamariki ki moe ki tēti o ngā wanaunga nō roto tonu i te apu, i te iwi, tō iwi, tō hapū. Ana, e pupuru tērā i ngā kōrero wairua, i ngā kōrero kikokiko, i ngā mahi a te wāna ki roto i te wānanga whenua, ā, te whakapapa tonu, ko te whakapapa te mea nui. Ā, te nuinga o te wā ko ngā tokorua nei, tama tāne, a tama waeine, ana ka tupu tahi. Ko Mohi anō rāua ki rāua. Nā wai ā, ka ākina atu ana, ā, ka moe kōrua. Aha, na ka ako rāua, ka, ka moe rāua. Tēnei tikanga kei te kawea tonutia i ēnei rā. Ā, i roto, ā, i ō tātou, i ētehi o ō tātou nei iwi, i ētehi o ō tātou nei apu. Ā, ehara kau ko te Māori ana e pēnei ana. Ā, e āhuatanga anō ētehi o ngā tino iwi a Urea o te ao, engari e pupuru ana i te mauri o te whakapapa i te kawa ora tonu ki roto i a tātou tētehi o ngā tino kaupapa nui o tēnei mea te tomo, kia tupu tahi. Ā, ētehi tomo ka moe kē atu ki wanaunga nō iwi kē. Nā, me pērā i ēteʻi wā, me puta taua apu, taua iwi rānei, a ki te moe i ēteʻi. Ana, ka marara aere, ka orapa aere te tātai whakapapa. Nō reira, koira te, te pātai o mai ki au, koira te whakautu. Ā, kāti ki te pātai tuarua te wai ake nei, ā, e kōrero He pātai tēnei nō roto ana mai o ngā tau. Ēti o ngā pātai nāku tonu, he mea maara nāku i au e whakaako ana. Ana, he nui ngā pātai ka puta ki te kaiako, ana, ko au tonu ana ka whakautu ki tāku e mōhio nei. Weno, ko te wāanga ki te kupu ware, Oh, anei tō ware. E hea te tikanga o tērā kōrero. Ko te ware e kupu anō mō te wānau. Nē, ko tō ware tēnei. Uh, ko tō ware tēnei, ko, ko te wānau, ara, ko ō mātua tūpuna, ō mātua, ō tamariki mokopuna, uh, te wānau katoa. Ka wakaritea ki tētehi ware, i te mea ware o ki te tangata. He wa re uki te wānau. Nē, nō reira koirā te, te whakautu ki tērā, ā, kei te kōrero mō te wānau tonu. Ana, tō rainga. Ā te wā a ngā wakamutunga ki te ngā kōrero kāua kata kē au ki te pātai nei, i te mea ka tae i te pātai engari, ā, he nui ngā whakautu. Kei wea a Hawaiki-rangi-ātea? Kaua anō tēnei kaupapa tuatahi kia, kia, kia pēnei mai i aku kōrero, he nui ngā whakautu ki te pātai. Kei ētehi, kei he ao wairua, kei ngā rangi, kei wea kē mai, engari he wā i wairua. Kei ētehi ko ngā moutere katoa o Te Moana-nui-a-Kiwa, kei ētehi e kī ana kei konei, kei Te Ika-a-Māui tonu, ā, me ērā kōrero. Nā, tēnei kaupapa, ko taku tino ki tēnei pātai e pēnei ana, o tātou mātua, tātou rā, kei te mōhio tātou ki ēteʻi waiata e rua rau tau te te kaumātua o te waiata, ēteʻi e rima rau tau, ēteʻi o ngā kōrero e oki ake ana i roto i ngā rau tau. Ā, kei te mōhio tātou ki ngā whakapapa mai te kore, ka puta ko ngā pō ana ko Rangi ko Papa ana, ka puta ko Te Ira Atua ko tātou ko Te Ira Tangata. Engari, ki te pātai atu kei wea a, a Waiki, ana ka tae, ā, ka rakuraku te tangata te mānga, o ka puta mai ko ngā waka utu kua wātu e au ki a tātou. Tētī whakautu i pai ki a au ko te Hawaiki, koira te hā kei roto i te puku, ara kei te kō, ā, ana kei roto ko te waine, ana ko te, ā, ko te kōpū tonu, ko te kōpū o te waine tērā e, e kī ana te wai, te wā kei roto rā te tamariki. Koira tētī o ngā whakautu tino kaha nui pai ki a au. Nē, kia kōrerohiti au mō tērā. Te wā e kīnai ana, e apu ana te waine, kei roto rā ko te hā, me te wai, nē, e kī ana te puku, e kī ana te kōpū, i te wai o te tamaiti e tuputupu nui mai ana, pai au ki tērā, i te mea, ka, ka tika te waka, te whakautu, ka tika te whakautu. Engari mō te awaiti i ara mai ai ō tātou mātua tūpuna, ā, awe anō, he nui ngā whakautu. Ki a au nei, māku hei tāpiri kau atu ki tēnei kōrero, ā, māku hei whakarite i tētehi,

te wānanga.
Kāti ake, he pupuka te wānanga tēnei, ko rima ko o Taranaki, iwa tekau mā wā tāwaru te iarere, e wai ake nei ko Che Wilson. E ō mai ana i ētehi toutou mō te ūnga kei te tū ki te kōrero i ō rātou marae, ngā tamatāne. He kōrero hoki kei konei mō te tamawaine. He kōrero kē tēnei kua upukina mai noa, Otiia anō kei te wakatangi ia anō tēnei kōrero hei manaaki ake rā i a tātou me tā tātou ako. Kia, kia mau tonu mai e te iwi, tēnei te whakawhiti atu ki a Che Wilson. He kaupapa anō tāku, i te mea kei konei koe me āta wero i a koe e au ki puta mai ngā ua. Nā, he tangata kā koe ki te kōrero runga i ngā marae o te kāinga, otiia anō o te motu. Um, ki roto o Wanganui, uh, kua Kua kaha koutou o tō waka o tō tāua waka tupuranga te aro atu ki te wāngai e te i atu kia noho ia ngā paepae? Āe,
āe, kei te pēnā au i ēnei wā tonu, me te kaha aki aku, aki ake i te tama tāne, i te tama waene, kia tū ki runga marae, me te mea nei, au e tamariki ana, taku tū tuatahi e tamariki tonu ana, pepe, well, tamaiti tonu ana au. Mm. Uh, nā reira, me te mea ātiki, ka tū atu au ki tētei uunga, ki Raiti'i. Uh, nā, nā, tō, nā tō tāua pāpā, Matiu au, whakatū. Ana, Tuatahi, kāore au i mōhio ko wai te tūpāpaku, engari ka kīma he tū. Me te mea nei, i ērā tāima, me kauaka koe e kōrero, nē, me, me tū, me mahi. Nā reira, ka kī mai a ia, he tū. Hū! He tū! Nā reira, ka, ka tū atu au, wiriwiri ana aku waewae, Ka mutu, ka tu ai, ka whakatete mai. Ā, hmm. koa te wiriwiri o ngā wai, wai taku tamaiti, ko te mea nui, ko tū mai ai ki runga ki tōna marae.
ko nō mai, ko koi te kaupapa hei kōrero māna. Ai. ka pā o koe ranga. Me, me, pen, me, me, me ka atātou ki te, ki te wānga i ēnei tū, uh, i, en, i ngā kōrero me ngā tū uh, Kaupapa kia ora, kia ora, kia ora i te pakinga o te ngutu. Mm, tika tonu. I te mea, ka titiro au ki ngā pae o te kāinga, te kōrero mō Taranaki rāua ko Wanganui, kei te, kei te mimiti aere i ētehi wā i uh, ngā, ngā, ngā puna kōrero, ngā puna kōrero. Nō reira, uh, ea a tāu o tā koutou rautaki uh, ki te whakaora aere i, i, i ngā pae? o Wanganui. Ā, kua, kua tuia e au e te i rauemi, kua, he maa ngā taima ka kōrero ā, i te irirangi, i, i ngā ōtaka o Ka Ata Māori, o Waka Uia. Nā reira, kua, kua āta whakaritea e au i te rautaki kia waiho e te i taonga hei tauira. me te mārama tonu e maʻa ngā, e maʻa ngā tauira tauito hoki. Ā, oti nō, ā, ko tētehi o ngā kōrero a Gerard Albert, Five Ks, arā, ko te kai karanga, kai kōrero, kai waiata, kai kuki, kai ko i kai. ērā e rima e ono pea kai, kai karakia oki. Mm. Uh, kia, kia āta aro atu tātou ki te, ki te wānga i ēnā tūāuatanga katoa. Engari kia kauaka e wai o mā te tokoiti, ki te pērā e, e, e paepae pekepeke me ki, e roving paepae. Mm, mm. Uh, engari, me āta wāngai i ia wānau Ana, mā, tē, mā tētei atu whānau koe e manaaki i te wā o te, o te toi maha. Ana, māu anō tērā whānau e, e āpai i te wā e toi maha ana rātou. Nō reira, kia, kia pēnā, kia tū ko ngā, ko ngā kai pupuru, ki te unga e ia ia ana ki te ako, ā, o roto i a wānau, kia ora te katoa, kaua ko tēteʻi anake, ana, ka taumaʻaaere ngā maʻi mōna, i te mea koe anake e mōʻio ana. Nā reira me, me tiria ēnei tūmōʻiotanga ki te tokonui, kia ora te katoa. E wā anō, me, me te mea nei, te wā ka tiria atu ki te katoa, Ka kite i ngā mea toa, anā ka wāngai atu i ēteʻi atu kōrero i ēteʻi atu taumata, kia kore e ngaro, kia, kia kore e maumau ngā kōrero o unu ki te katoa. I te mea koe, ka te take ka kī ake au e maumau, i te mea ka pā atu ki ēteʻi taringa e kore e uru atu. Nā reira, me, me tuku atu i ngā kōrero, i ngā kōrero uh, tūmata nui me ki, uh, ki te katoa, engari ko ngā, ko te ounutanga me wai o mā, mā tētei kā ui. Engari, kā kite i roto i te wakamai, Me ka whakamahi ērā tamariki i ngā kōrero ka tukuna e koe, ka mārama, ā, kureri, kureri kia piki ake ki taumata anō. E rua ngā wānga o taku pātai tuatahi, pēia te nui o te ūnga kei te waangaia e koe i tēnei wā, ā, ka rua, e ā te kātū wānga, kei te noho wānanga koutou, e ā ngā mahi? Ae, kei te, uh, uh, māringa nui ko te tiro oiwaka tētehi tauira pai, uh, me te mea nei, uh, kei te wakatū wānanga ki te kāinga, ki te maunga, uh, me uh, ētehi wānanga uh, ki taku kāinga ake, Ā, kua tono mai ēteʻi atu iwi i roto i ngā tau, kia āira atu ki te, ki te manaaki i a rātou, ā, nā reira ka pērā au, ā, kāore au te mōhio toko ia, engari, kua, kua nui i roto i ngā tau. Ā, me te mea nei, ā, ko te kōrero, ā, ā, aku mātua, o tāua mātua, ā, Don't be too selective.

Tuatahi he tangata marae, tuarua, kei te waka maʻi, kei te waka tinana i aua kupu katoa, i aua akoranga katoa. Oh, tino pai a Chey, na ka noho mai tera i Awina, a ma, ma, ma te unga e wakarongo mai ana, ne, ki wāngaia te katoa, Arā atu anō te wā ka kitea e te i atu e aua ka napanapa mai ana, nā, ki wāngaia e te atu taonga ki runga ki rātou. Te kōrero nei, Wanganui Kaiponu, taku mōio nā, nā Apirana Ngata tērā i ui ki runga i ō tāua mātua. Ā, e ai te tikanga o tēnā kōrero. Pēnei nei, nē, koirau te āhua o te, o te whakairo. Ā, Me kī ake au, ā, e kupu e wero tērā kōrero, e kupu akiaki oki. I te mea, ā, e wā anō me, me tuku ētehi kōrero ki te katoa o te motu, e wā anō me tuku ētehi kōrero ki te katoa o te iwi, e wā anō me pupuru ki ngā wā e tika ana. Ā, ka, ka wēnei mai ētehi pērā ki a Ngata, he mea kaiponu tērā, i te mea nāna whakanui i tono ki tuituhi te, te whakaounga o te tikinare. Ā, engari kāore ngā mātua i whakaae. Ā, āe, e kaiponu, ā, engari ko te mate o te kaiponu, Ā, ku pō e e ngā mātua i roto i ngā tau, me pupuru te katoa i ngā kupu kaua kai au atu ki, ki tātou nō. Ā, oti nō, ā, māringa noi ko, ko Matiu, ko Māka, ko Ruka, ko Oani, o tāua pāpā, ā, o, o tāua pāpā i, i, i wero atu i ngā kaumātua i te tau 81 ki, ki ngā pū waiwaa, nā, ka tīmata ko ngā wānanga Ana, ka ua mai ko Te Tiro o Waka. Nā reira, āe, e wā anō me kaipuni, engari me kaua e rorirori tō kaipuni. Tika.
Engari, me, me, me tuku tonu, i te wā e tika ana. E tika tera, tukuna i te wa e tika ana ki te unga tika oki. Ae.
Ne, kua kite au i roto i aku mahi whakaako i roto i nga tau, a, e te i ka ki, oh, kei au tera karakia i nane, ka tae ka, ka remo te aro atu ano. Engari, kari i tiakina, i ata tiakina. No reira, he tino toutou kei roto i tera korero, a, i, i, ana e korero akiaki no oki. ā, me te pai ōki o tō kōrero. Ana, kaua e kaiponu rawa, kei kore ō uri e mōhio. Nō reira, ana, tino, tino pai tērā ā te rāuatanga e Jake. Ko tētehi atu o ngā, ngā kaupapa i a i a nāu te kōrero ki a koe, ā, e aro atu ana ki, ki te waanga ki te 12 o te Kingi, o te Kingitanga, o Kingi Tūeitia Pōtatau Te Werowero Te Tuawitu. Kāti, e aha ā koutou mahi mō te Kingi?
Ai uruuru, e uruuru pea Nō te motu. I te mea e uruuru anō tō Tainui i te waka kākaʻu i tō rātou ariki. Ana, ko tā mātou e mea akiaki, e mea tautoko, e mea wāwā i ngā kōrero a te motu, e aha ana te motu, e aha ngā kōrero a te motu, ngā wero, ngā mea papai, Ā, kia mārama te kīngi ki ngā nukunuku me ngā nekeneke o te motu. Ā, nā reira, e, e rerekē ki te tekau mā rua o, o, o ngā wā o mua, ko tā rātou e, ā, katoa nō, nō Tainui, Ā, nā reira, ko, ku rerekē, ā, kua tika mō tēnei wā, me kī. Mm. I te wā e toro atu ana te kīngi ki te katoa o te motu kia, kia, kia tū pakari ai tātou katoa.
Ko, ko wai ngā mema ināianei?
Ana a Te Tokerau, ko Peeni Enare, Kihi Ngātai, Kāhautu, Maxwell, Rekirangi, Gage, Selwyn Parata, Gerry Hāpuku, ahau, Whareoka, Wano, Ku mate ētehi kāore nōku aka kīia, engari me me ētehi mema tāpiri, arā ko ngā tiamana o te Kōanga Reao, o te Māori Council, o Māori Women's Welfare League. Um, nō reira, uh, ko ētehi ku mate i roto i ngā, oh, ko Hemana, ko Hemana o, uh, O te teko. Ana, ana.
Yeah. Tērā o ngā pāpā, ana. Tērā o, o, o pāpā. Mm -hmm. um, ai, ai, kumate e te i roto i ngā tau nei. Um, kāore nō ko, ko akakia, uh, oti nō koia. E kā koutou ki te ui ngātai? Ā, nō roto i tēnei tau, kua ka anō. Hmm. Engari i roto i ngā tau nei, nō te matenga o, e, o ēteʻi, ka, Ka kotahi anake pea te wā ka tū, ka ui, engari i ēnei, i tēnei tau, me te, me te mate korona, āe, pai te, te piritahi ki te, ki te whakamōhio atu ki te, ki te Kīngi e āa ngā nekeneke a te iwi Māori. Mm. Nā reira, āe, i, ā, kua, kua tīmata anō, Mm. nā reira, kia, kia pai ai te koke. Te kōkiri ngā take. Me te mea nei e kāhui wairua oki tō te kīngi. Mm. Ana ko Oirangi tērā i, i, i tōna nā wā. Ana. Ana. Tēnā koe, Jay, mō tērā, mō tērā whakamārama. Koe rea, hei whakarāpopoto ake i ēnei wāanga. Kei te wānanga ta i koe koutou a, ki ngā uri o roto Wanganui e whakapakari ana i ngā paepae ka wānanga, ka tuku kōrero. Pēnei i ngā kōrero ngā reo irirangi pēnei. Ana? Mm, ko tētehi o ngā o ngā mea kei te, kei te rongo i ēnei rā, kua, kua ua rere kē ki aku taringa, mm. mō te whakatakoto i te kōrero. Uh, me ki ake au e raupapa tō te wai kōrero, engari, mm. ko te taiao tonu te kai whakamārama. Me ka pupu i te au, ka uiti te marama, Ka rere te manu, me uri ō kupu kia uru mai ēnā uatanga ki roto ki tō whaikōrero. Engari, e raupapa tonu tō ngā mātua, arā, ko ngā toʻutoʻu i kōrerotia e ō tāua pāpā ki au, Uh, tuatahi, ko te tauparapara tērā. Mm. Uh, me mea ka eke ki runga marae, e manu iri. Uh, te mei ki te, ki te wenua, o tino ki te, ki te marae, uh, ka tai ki te ware. Uh, I te mea, i reira te wenua i mua i te, i te ware, a ki ngā mate, ki te ora, ki te kaupapa. Me e ui ora, mutu mai te kōrero mō te kaupapa, me mutu o kōrero, me kaua koe e oki ki te mate anō. Ahakoa kei te pēnā te nuinga o te motu, ka oki anō ki te mate, ka waiata, ka oki anō ki te mate, engari ko ngā toʻutoʻu kei a au, i kōrerotia e ō tāua mātua, me, me pēnā i te uunga anake, i te mea koira te kaupapa. Engari i ngā ui ora, me aro ki te ora. Kua tukuna ngā mate kia moe, me aro ki te ora. Nā reira, koira tētei ia ia kia, kia whakapuakina, kia rongo Tātou i te mea kua uru au, kua rongo au i tērā āhuatanga e uru mai ana ki roto i a tātou. E tika tonu kua rongo ki au e ka mihi atu ngā mate, waenganui te kōrero, kua hoki noa ki ngā mate, tae i te paunga o ngā kōrero, te mutunga rānei o ngā mate anō. He mate katoa ngā kōrero a te tangata nei. Nē, Nē, ka ā. ōa ngā taringa o te unga mate. Nā koia.
ka tukuna, ka wakaokia mai ana e rāua tanga katoa. Ana, tika tonu tāu. Me tēnei me te tauparapara, nei kei te kāinga, ko kore e taki i tauparapara ai, i te mea ko tō kāinga tēnā. Mm. Uh, ku kore he po tikanga, ku kore he parapara. Kua kore he raruraru. Nā mēra āhuatanga. Tēnā koe i te ai e te iwi kei te kōrero tonu atu ki a Jay Wilson, ana mō ngā kaupapa mā. Ko kōrero, ko kōrero iti nei mō te atuatanga, ā, te mana taniwha, ā, me tēnei mea te rautaki. I ērā kōrero ka ta, i noa ka puta i a koe. Me mau tonu au ki ērā kōrero e Jay kia mōhio mai ai te ūnga rā, arā, te wāanga ki te wai, e aha atu e te i o ngā tikanga i a koe ka, ka tū ki te tuku kōrero, hei au i te iwi? Uh, ka, ngā,
ngā wā katoa, ka tiro atu au ki te uarere. Ki te, te witi o te rā, ki te ua rānei, uh, ki te pupu'i o te au, ki te rere a te manu, Kia kite i ngā toʻu e tika ana kia āngai atu aku kōrero ki ērā atu āhuatanga. Ana, i ētehi tāima kua tino pai ērā atu mahi, ana, ka kōrero i ngā kōrero kātahi ka kite i te kapua e E, e ipa atu ana, ka uti mai anō te rā, ka tere peka atu au ki te rā, ka ki atu ana i te... He mea o hakatakata, engari, uh, koia ko te areare o, o rongo, nē. Kia, kia areare kau atu o rongo katoa ki ngā tū toʻu ai āwina. Hei aha, ina atu i te, i te kai kōrero, i te kai, i te kai karanga, kia, kia rere tika ērā mana i waenga i te iwi. I te mea e, e, e, e kātū maunu me ki, e, e matau me ki um, a ngā atua ki tātou, kia kite ai tātou i te ātā mai, i te mana, o te ao tūroa e tū nei. Engari, ētehi tāima ka, ka, ka wēnei mai te tangata, ka kōrero ai ki ai anō, me te kore titiro, uh, uh, nā runga i te kore titiro, ka maumau e nā toua ngā atua.
Nō reira, ka ono koe ki ngā toʻu o te wā, inā kei te ua, kei te, o ki roto i a tāua o te maungārongo, kei te eke mai te ukarere, e aha atu, nō ko Tauparapara, e aha a muri mai? Ā, ko tētehi mea nui o roto o Wanganui, ko te pao. Nē, e ākua ruarua nō ngā tāima i ēnei wā ka, ka rangona i, i te pao, engari, Mau mātou ki tō tāua tupuna a Te Pēhi, a Koro Poma. Ka pāo i ngā wā katoa, Uncle Taʻu mā, rātou katoa ka pāo. Ana, e mea nui te pāo i roto i a tāua, te ngeri, me te mea nei, ko kua ua wareware pea, ku ngaro rānei, te tino, te tino tauira o te ngeri i te mea ka aka, Ka aka i ngā wa katoa, ngā ngeri, engari ko tōna tikanga, ko te ngeri e āwe aka, e āwe waiata, e ara i te mea he haka. Hoi anō, ka tikina atu i aua mea katoa, i te tauparapara, i te ruruku, i te waerea, i te pao, kia tika mō taua wā tonu. E tāngata ki te eke ki runga i te marae o te maungārongo i tēnei rā, ko te auora te kaupapa. Ka pēhea tō waka takoto i tō mihi, o i tō kōrero? Oh, ka, ka mihi atu ki te auora o te waka tipua, ki te auora o te waka tawhito. Mm. Ki te auora a te tangata e kimi nei, e rapu nei te ao, i te mea kei te ngaro. Nā, kia kūmea mai rā ko te au o te ora ki runga ki te maungārongo, kūmea mai rā ko te au o te ora ki runga ki te kaupapa tangata. Kia tū ora tātou i tēnei wā. Ērā atu tauira, anā, ka tīkina atu kia aro atu, kia aro atu ki te kaupapa, ki te rōpū, nā, Kumea mai ra te waka o te auora i a Tākitimu, kumea mai ra te waka o te auora i a, i a Kura-aupō, i a wai ake, i a wai ake. Anā, ka, ka piri atu ērā atu kupu, anā, ki te waka nui i Ōmanuiri. Koira te mea nui, Me whakanui koe i o Manuiri. Ka, pe, ka pēhea nei e kaupapa pēnei te ko, mate korona nei? Kua tae mai ngā iwi o te motu, a kua mutu te mate korona, engari koera te kaupapa, hei, hei kōrero mō tō hui. Ka pēhea tō, tō mii? Ka, ka tiki atu i ngā kōrero uh, o te rewarewa, mm. o te korona, uh, kia, kia kaua ka tātou e wareware, engari uh, Ka tīkina hoki i ngā kōrero a ngā poropititanga, ana, ā, te pōuritanga, te marama e whiti ana i te pōuri, ērā atu kōrero katoa, ā, me te mārama tonu, ka pō ē ē te nuinga ko Wiro e Atua kino anake. Engari e Atua, e mana tōna, ā, koia te, te kaipupuru i ngā mate, i ngā tū mate a te tangata, engari e mana anō i te mea me mea kei te mōhio aia ki te mate, te mōhio hoki aia ki te ora. Ki te ora. Mm. Ah, i te mea binary tātou nē, mm. pō ao, kino pai, pērā te ao Māori, nā reira me e me e mōhio ana uiro ki te mate, e mōhio hoki ana aia ki te ora. Mm, tika tonu tāu. Na, e Chai, te, kia, kia mai tonu tāua mo tēnei wā i tī, kia ki te wai kōrero me ōna āuatanga, e a a ngā mea ki tō wakaro ki kaua e mai, i a koe e tū ana. Ah, me e mea kei te kāinga koe, me kaua koe me i ki a koe anō. Mm. Me kaua koe e mihi ki tō ware, ki tō marae, ki ō maunga. Kūmea mai ngā manuiri ki ō marae, ā, ki ō, ki mua i te aroaro o ō ware. Kūmea mai ngā manuiri ki mua i te take o ō maunga, engari me kaua koe e mihi ki ō maunga. Mā, mā, mā te manuiri, ā, koe, ō maunga, ō, ō ware, e mihi. Nā reira, ā, whakapae ana au ehara i te mea ka pēnā te tangata kia, kia whakanuia ai anō, engari ka pēnā te tangata i runga i te kūare noa. Mm, tika.
Ehara i te mea kua, kua e ia ia ana ai ki te whakarahi ake i a ia anō, engari koira tētehi o ngā mea nui. tētehi atu, ā, me e uunga, me, me poto ō kupu ki te unga ma, ki te, ki te tūpāpaku. Me aro ki te manu iri. Me ka roa rawa atu tō mihi ki tō, ki tō mate, e maumau taima te eke o ō manu iri. Ā, ka tino ake te tau whanaunga e kei tēnā koe. Tēnā koe e kōrero nei mō ngā poipoinga a ō mātua ki runga ki roto i a koe. E hoki ngā māra ki te matua nei, ki a Matumāreikura, ā, koe ō ki te tohunga whakamutunga o roto o Wanganui, ā, e māra kau ake ana. Ā, nā koia rā tērā i whakatū i a koe ki runga i te marae rā i kī i a koe tamariki tonu ana, otirā anō ka, ka mea, ā, tū tonu atu. Koirā te ako a ō tātou mātua. Tiu tonu atu, karauiua ngā kōrero. Ā, nāna ka tae, tae koe ka tū, wiriwiri ana, wiriwiri ana, oti anō i tū tonu atu koe. Ā, nā, koinei ngā akoranga. Tēnā hoki koe te tuku āwhina mai nei ki te hunga kei te ako. Tērā wā ngā kōrero mō te, ā, ki kaua rā te tangata imi i ki a ia anō. Ā, nā, o tāua mātua tonu ērā toʻutoʻu mai ki a tāua e, e, e, e Che. Ā, koa ko au ko koe, ko koe ko au kia kawa rawa au mi i atu ki a koe. Kia kawa rawa au e mi i ki taku apu, ki taku wānau, ia, ki, ki te iwi. Kāo. Waiho atu mā te te i atu. Waiho atu mā te te i atu. He mea, mea ta i te ma i a te, ko te waka i i tērā. Mahi whakaiihi, whakaiihi mutunga kore. Nō reira ka whakaiti, ka whakaiti, ka whakaiti ēnei kōrero. Otiia anō me ērā atu o ngā kōrero kua tukuna mai e koe ki te hunga kei te ako nei, kei te ako nei, ā, ka nui. Ka nui mō te ngākau, he taonga mō te ngākau ēnei. Nō reira tēnā rawa atu koe. Koia tērā e te iwi ko Che Wilson me ana kōrero. He nui ngā kōrero e kore au e tāpiri kōrero kē atu. Engari ka pai ki kōrero a Jay e tangata hoki i whakangāua, i whakangungua e ngā mea mōu i te waiarata, i ngā puna mōu i te waiarata. Otiia anō, e wai ake nei e te iwi i tēnei o ā tātou nei wānanga, ko te waanga kia tama tamawaine, otiia anō te reo o te tamawaine te wai ake nei, ko Rimakō Taranaki 51, tāwaru te ia rere. Piri mai e tātou mā ki tēnei te wāanga, ki te wānanga Te Reo Pōiri, Hatama Wahine. Nō reira, i tēnei wā e tātou mā, ka tuku au i tēteʻi anga, tēteʻi kātū tauira o te tuku pōiri ki tō Manuiri. Ko te mea kē o tēnei anga, o tēnei tauira, kia rite anō tō reo karanga ki te manu. He manu ka topatopa atu ka rere atu ki ngā rangi. Ana, kātaʻi ka tuku rā ko ngā kupu, Ko ia tēnei. Tuatahi ko ngā maunga, ngā wā i e pātata atu ki a Ranginui, mai ngā maunga ka eke ki ngā awa. Mai ngā awa kei ngā taʻataʻa o ngā awa, ko ngā whenua. Ko konā ngā marae, ngā papa kāinga, ā, ka puta anō tērā awa, kiwa o Moana. Nō reira, kia rite anō tō reo pōiri ki tērā ki te manu. Ā, ana i tētehi tauira. Ka wātoro ngā parirau a taku manu ka rere ki te rangi ki ngā kapua ka mārama rā te titiro ki te whenua taurikura kua tau mai nei. Tēnei rā, ka piki mai rā, kake mai rā te maunga o Aorangi, Aorangi maunga tū mai rā, piki mai, kake mai, waka tau mai rā.

Kia aungia e tātou e te wā iti nei ei! E tātou mā, koia te wā anga mō tēnei wiki, Te Reo Pōiri a Tama Waeine. Tēnā koutou, tātou tahi, Pai Mārire.
Ka tiaki ki wetiweti a Reau i ngā kōrero kua puta mai ai i te reo o te tamawaine, āna e tautoko ana kia ruku ki roto i ngā kaupapa. Pēnā ko te mātauranga te kaupapa, me kōrerotia te wānga ki te mātauranga, ā, i roto i tō pōiri me ngā ua hei painga mō te hunga kei te ako, kei te wai i taua mātauranga Māori rā. Ka tae. Ā te wā anga ki Ā, te ūnga kua tae ki te kōrero mō te auara, ko taua rite tonu. Kimi ia ngā tauira, ā, e kōrerotia ana ko te auara me ngā rongoā. Ā, ka mutu, ko te wā anga, ā, e kōrero nei mō te ūnga rangatahi kia puawai, kia piʻi ake. Kimi ia ko ngā tauira, ā, hei roa atu ki roto i tō pōuri, hei tautoko, hei manaaki kau atu i te hunga rangatahi āna e puapuawai mai ana. Āna, ka pai, ka pai i ērā waka aro. Ki ka ara tātou ki te ako, ki ka ara tātou ki te waka aratau, ki te akoako, āna, kātahi ka puawai mai, ā, ko ngā ua, ko ngā ua taketake mōu, ā, i a koe e puawai ārea nei

Ki a Rauru Broughton, e waka pupuke ana i ngā wai o te wānanga, mā te korimako o Taranaki. Pupuke te wānanga.
Oati anō e tū tama kōrero i ua rā o Kupu ki te Rangi ki te wenua ki te takiwā. Tērā ia tēteī pātai. Kua puta, kua aruaro anō au e rongo ana i te pātai nei. E pātai ana he aha ngā kōrero tika i tētehi tangianga, i tētehi urunga, i te mea tērā i ētehi tāngata ako ko, wai, uh, ko ea te urunga, ka mea takoto, takoto. Takoto. Ētehi i roto i te rerenga kotahi, i roto i tērā whaikōrero me kī, tērā kōrero, kei te kī takoto me te kī āere, kātahi ka kī e moe, ā, takoto, āere, e moe, e rere. Ko tēea te kōrero tika, ko tēea rawa te kōrero tika, ei tuku. Nā, I mua taku kōrero mō ngā whakamāuki me ngā whakamārama ko mai ki a anō tērā kaupapa, anei tētehi waka utu ki taua pātai nā kua tau mai ki au i roto i ngā tau. E mea ana Ko te rangi tuatai e takoto ai te tūpāpaku ki te marae, tuarua, tuatoru, e takoto, takoto, takoto, e moe, e moe, e moe te kōrero. Ka tae, ka tae ki te pō wakamutunga me te rangi wakamutunga, rangi neʻu, ka tae, āere, āere, āere. Nā, i a au i rongo ake i tērā kōrero i, i aro nui atu au, kei te kite au i te māramatanga o roto. Otiano, tērā, tērā, Whakautu. Tēnei o ngā whakautu i rata oki ki a au. Kei te tika ngā kupu katoa. E kotahi ana e te tangata kei te tū, o me kī, toko wā ngā tāngata o te pae, au kāinga, ko rātou katoa i roto i ā rātou kōrero, ia te kōrero, ia te kōrero, ka mea takoto āere e rere e moe, Nā rātou katoa, ka, ko taua, ko aua kupu anō, kei te tika. I te mea ko tēnei tangata āna, kua moe, kei te takoto, and ku aere mai te ao kikokiko kua ono atu ki te awaira. Nō reira kei te tika ngā kōrero a koe a te kōrero. Nē, i te mea kei te tika ēnei āhuatanga katoa mō te manu atiki, tēnei kua ingake nei. Nō reira, koirā tāku, pai au ki tērā kōrero. Ahakoa ngā kōrero o te whakautu tuatahi e mea ana te rangi tuatahi takoto, takoto e moe, rangi tuarua takoto, rangi tuatoru takoto, rangi tuawā, aere, aere, aere, kāre nō au i kite i rongo rānei i tērā ka tū, kawanga, kawenga, kawenga. Kāre nō au i kite. Engari ia te uunga kua tae ake ki te tuku mai mai a roa, e takoto ana, ā, ka kī te pūkōrā e takoto, ā, e moe, aere, aere takoto. Ētehi wā ko takoto aere, nē, kei te tika ngā mea katoa, te āe, te takoto, te moe, te rere, uri ā-ere, ariā ā-ere, kī a ia, rānei te, te tūpāpaku, te mea mate ki runga ki ngā maunga, ki ngā awa, ki ngā whenua, kei te tika katoa. Bueno, koirā e kupu a Wina mā koutou, ti, oh, te tikanga ia, ā, te tūmanako rā, Ā, ka noho mai hei, hei, hei, ā, hei pou kōrero ēnei, oati anō hei, hei korowai tautoko ake rā i a koutou. E te iwi ē, te Kurimako o Taranaki tēnei e whakapao atu ana ki a koutou ki te uta, ki te tae, he manu hōnenge, he manu hononga rau tēnei i te tīoriori atu nei. Oati anō, e wai ake nei ki a Matua Mārama, ā, koia rā tērā ko te wā anga ki tā tātou, ā, tauparapara.

Na kia aro taketake atu au i tēnei wā, pūmau atu ki tā tātou nei tauparapara i te tīmatanga o tēnei o ngā ōtaka i a Pupukete Wana. Ā, anei ngā kupu. Ā, kimi i ia kaiuea ko ia te tupuna o te tangata kaiuea ko ia. Kei te rangi ikitia, kei te rangi ā-painga, kei te wā ā-tai. Kei a Ranginui e tū nei, kei a Papa Tuanuku e takoto nei, kei a Papa rānei e takoto nei. Ā, e pātai, ā, tēnei, e pātai ana, i aʻu mai te tangata iwea, kei ea te ōroko tīmatanga mai o te tangata? Kei te rangi ikitia, kei te rangi ā-painga, kei ngā rangi o runga rawa, i ara mai tātou te kaupapa ira tangata i reira. Nē? Kei te wā ā-tai. Ko te wā ā-tai e whakapapa tuauri, e whakapapa atua, mai te kore, ma ngā kore, mai ngā pō, mai a Ranginui, ki a Papatūānuku, ki te kāhui o ngā atua. E whakapapa a wā ātai tērā, koira te ingoa. Nei ara mai tātou i reira, nē? Nō reira, e, e whakamārama, ei, anei tātou te iwi Māori, koinei tō tātou tākune ngā ariki, koinei tō tātou putanga ki te ao. Ā, e amaia ai tēnei i ngā waka toa. A kua ui tangata ora, a kua ui tangata mate. Nō reira, koirā tā tātou nei tauparapara ki kaa, ki māia, ki manawanui tātou ki te ako, ki ū tonu a ngākau tapatai ki ngā tānga whakamirimiri a kui mā koro mā i te pō. Ko Rimakō Taranaki, pupuka te wānanga rā tēnei.

Wē no ko te ika te kaupapa o roto o tēnei pao e rongo nei tātou. Ko te ika ka noo mai ngā mātua ngā tūpuna i ngā rā ki tua ki te wānanga i tō rātou ao, te rangi, ngā kapua, ngā wetu, te rā, te marama, wānangatia ana te papa, te ngaere, te wai, te moana. Ka kite i ngā ritenga o te wēnei te ika ki te tangata. Nō reira e kōrero kē ana tēnei, ana mō te ika, engari mō te tangata. Ka rite tonu ki te tangata e wehe atu ana i tana kāea. Kura i a ia, ku tupu. Kua tae ki te wā me puta. A ia ki te ao nui i runga, ki te ao nui i Kaiwao. Ana koia tēnei te ika e kōrerotia ana e puta atu ana ki Waʻumoana, ki Waʻumoana. Ā, e akoranga anō. He akoranga anō mō te tangare, ka tūporoporoaki tuku kupu manaaki a ngā mātua i te tamaiti ko ia ka puta, ko ia ka puta. Kua, ka taea hoki tēnei o ngā pao te tuku atu ki runga i tētehi tangata kua korowaitia ki tētehi tohu, i te mea ku ako ai ia, ku roa e ako ana, ku mahi ako ngā mahi, ā, nāianei, ana, kua kaukau aere ai ia. Nē, kua wai ai ia ngā pukenga me ngā mōiotanga kua kaukau haere ai i tōna ao, ā, kua haere ai i tōna haerenga. Kāti ake māku i konei, koia tēnei a Pupuke Te Wānanga i te korimako nei, e mihi ake ana rā ki a koutou katoa. Koutou kei runga, koutou kei raro, koutou kei roto, koutou kei waho i te wānanga. Ahakoa kei wea koe i te wānanga, E mihi ake ana te wānanga me ōna waanga katoa ki a koutou, ki ka ki te ako, ki mau ki tō tātou reo, ā, whai tūtia ā tātou kawa me ā tātou tikanga. Ana, hei oranga mō tātou, te kākano i rui a Mairangi, ātea, aere ake nei, aere ake nei. Haere ake nei. Nā runga i tērā e tātau mā purutia mai te tāuru o te rangi kia tina ki a wena, kia toko tō manawa ora. Tina toko te manawa ora. I tina ki wea te manawa ora? I tina rā ki roto i a tātau katoa te kaupapa tangata kia tau mai ai ko te rongo māu, ko te āio turuturu o Wikimakamoua kia tina, tina aumie ui e, tāiki e.